Kengî derket û derket çiroka derket navê çi ya? Em dixwazin vê ji te pirs bikin. Yanî ev pirtûk çûna Tirkiye û navbaroka wê çi ye û pêvajoka çawa derbas bû ku heta heta berweşanê? Belê. Niha par yanî sala du hezar û bîst de çil saliya nivîskariyan bû. Kitêba min a pêşî berî bi çil salî derketibû. Îcar gava ku ez ketim nav arşîvê bi minasebeta çil saliya nivîskariya xwe bû ka binem bê di arşîva me de çi heye. Min got ez ê hevpeyvînên ku di pêvajoya sî çil salê dawî di bi min hatine kirin bidim hev. û biweşînim. Gavok ku ez ketim nav arşîvê min dît ku tibabek hevpeyvîn bi me re hatine kirin. Hin bi kurdî, hin bi tirkî, bi fransî, bi îngilîzî, bi swêdî min re ba û ji hev veqetandin. Ê tirkî min danîn aliyekî, ê kurdî aliyekî. Destê xwe de bû du kitêb. Ev hem hevpeyvîn in, yanî hevpeyvînên ku li ser edebiyatê bi min re hatine kirin di çapemendiya tirkî giştî de, hem jî nivîsên yanî gotar û nivîsên makaleyên ku li ser min û li ser nivîskariya min hatine nivîsandin.

çil salê xwe dayê nivîskariya kurdî. Kurd ew ê ku rexne dike ji carinan di eslê xwe de ê ku kurdên bi tirkî dinivîsîn li ba wan bi qîmettir e gava ku tu wiha lê binerin. Lê her kes azad in wê rexne jî bikin wê bipesivîn jî yanî gava ku berhemek derdikeve em ne li bendin ku her kes dibêje hez bike her kes bêje ah berhemek çiqas baş ji ber ku xel dixwînin hinek jê hez dikin hinek kar jê hez nekin hinek rexne bikin hinek bipisindin ev bi giştî wiha ye dê em jî wiha yani lê ev berhema ku derketî bêtir çil saliya nivîskanî wêneyekî resimekî çil saliya nivîskariya min dide ji ber ku gelek kes yani gava ku di nivîsînim ka kengî nivîsanî ji ber kitêba pêşî çil sal berê derketiye ey di vê çil salî de ev yani di wê de mirov karî portreyekî nivîskar bi xwe jî bibîne yani fikra min li ser edebiyatê li ser siyasetê hilbijartina karakterên min psikolojiya wan a min bi xwe hemû têde

Min çima nivîsand? Çima min bi kurdî nivîsand? Armanca min pê çi bû? An jî ez çawa karakterê xwe hilbijêrim? Ez li ku dinivîsînim? Kîjan saeta dinivîsînim? Yan em bê ji bo nivîskarekî ya jî ji bo xwendevana tiştê ku bal kêşin. Lê îcar tiştê ku xelkê li ser min û li ser berhemên min nivîsandinin bêguman gelek cangûcamêran gotinên xweş nivîsandinin. Em bêjin analîz kirinin.

Gelek pêvîn kurdî ser derkirî hene. Belê. Ew kurdî derkevin an dernakevin. Yani yeka kurdî ji min amade kirî kitêbek kurdî ji destê xwe di kitêba kurdî ez berî ya tirkî min amade kiribû hin tiştê kêm bûn. Lê yani hema tirkî hema kurdî ji vek arşîv e û di pêvajoya sî çil salî de gelek tişt ji mirov ji bîr dike. Me hin tişt bîr kiribû heta hin tişt gava ku kitêb derketin ez li hinek kovar û rojnameyan rasatin. Lê tiştekî arşîvek min î dewlemend heye em bêjin. Heke min ji bîr kiribû jî lê di arşîvê de heye. Piraniya van hevpêvînan, piraniya van nivîsan di kovar û rojnameyan de heye. Ew kovar û rojnameyan ku anan nemanin ew henin. A kurdî jî hema hema vê ji bi qasîya tirkî dewlemend ew jî ew jî ew jî amade ye lê kawekên jî derkeve hin tiştên hin nivîsên din hebûn ê kurdî ku ji bo ku yani bêedaletiyek çêne ve ji bo ku em bêjin her kes xwe tê bibîne yani kes nebêje ka çima hev pevîna min an jî çima nivîsa ku min ser nivîsan diye tê derneket lê ê wekî din derketiye dixwazim balansekê ji çêbikim li ser vê difikirim Spas. Sağ.